ndĩragĩa na kĩndũ kĩnene kĩroneka nginya amerika kũu oni tũrona haha na ndĩragĩa na kaitũ ĩkagwo ũmenyo mwega atĩ kĩ ũmenyo mwega nĩ taito ĩrĩa hetwo ĩrĩa njaragĩria atumia nayo

kuonio ũndũ ũmwe kwĩrĩa atĩrĩrĩ we mũtumia ũyũ wĩna mũthuri wona mũi- mũtumia ũcio ũtarĩ na mũthuri rĩ ti kuga atĩ we ti waigwatirio nĩ waigwatirio no nĩ kũkwĩra nĩkĩĩ gĩatũmire akorwo atarĩ

Nao arĩa morirwo na, na, na kũrĩ angĩ metwarire magĩkorwo ti ngai ũkũmatwarĩte magĩthiĩ kũrĩa gũtarĩ kuo magĩkora gũkũ ti kuo kũthiaga magĩcoka werwo na angĩkorwo ngai arangĩte kũrĩa agathiĩ gwake no agathiĩ

Agatua sana. Tondũ ũngĩthiĩ kĩambĩrĩrio ya ithatũ ũthome twelve hĩndĩ ĩrĩa Adamu ma- meonire marĩ njaga akorwo nĩ Ngai akũũrio Adamu wĩha nĩ kwĩhitha ndehithĩte tondũ ndĩ njaga erire Ngai kaĩ ũrĩire itunda akiuga nĩ mũtumia wa ndehithĩte

Mũndũ ũmwe arahũthĩra thimũ aranjĩra haro mwarimũ eh, geithĩka mwana eh, ndageithĩka rĩu rĩ niĩ ngwendaga kũnjĩra ũrĩa ngwĩka nĩkĩ tondũ mũtumia wakwa rĩ nĩakinyĩte handũ anjĩrire ndĩyongage kambĩ

I tell you, wona mũndũ ũtarĩ na mũndũ tiga kũmũnyara nĩ ngai ũmũigĩte ũguo na we wĩ na mũthuri hingia kĩrĩa gĩtũmĩte ngai akũgekwo bwana asiwe sana na tũcunge ciugo tondũ nginya ciana nĩ iramenya ũrĩa kumana ona tũkĩaria tũraria ciana irĩ ha irĩ hau gwakĩgĩa na kĩnyararano kĩriku ta rĩu harĩa andũ ndĩraci- ndĩraririe mbere atumia itũũra igima twarĩa kuoya mahĩgĩ nĩ mwa- nĩ mwana mũromithie ngaũ akarũgama agetanaga kiugo kĩga kĩu kĩa mũndũ wanja agagetaga akunda acohitaniria kamĩgetaga tũrona rĩu mwana ũyũ nĩ agũkia makĩria no nginya tũthondeke

bwana asiwe sana tondu ti kwega thina wokarĩ ũrokĩra mũndũ wothe no no nginya thĩna ũkirĩrĩrio andũ makinyane tondũ thĩna ndũtũraga andũ aitũ bwana asiwe sana na andũ nĩmatiga kũhinyanĩrĩria nĩ tondũ wa thĩna thĩna nĩ ũgiraga no nĩ kũrĩ mũtũũrĩre wa kwambata na gũikũrũka

Ũguo ũmũthĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa maũndũ maigana. Heta, weta magũrũ, na ũhoro wa ndĩhuha na kĩ. Ĩ hamwe. Na ngĩaria ũguo rĩ, tarĩ kũrĩ andũ matanoka mbiũnji. Ha? Na ndũkanjĩre atĩ matũgethaga mbembe kilo na inyanya. Aca, tigai gũtwĩra ũguo.

mathũkĩtie maũndũ na tũkweka hingo-inĩ nginya na gũkũ kanitha-inĩ no maraheta kĩ bana sasa harĩ mũtumia ũmwe waliorwa

orotete gũthiĩ kwa ng'ania ndauma kwa ng'ania thiĩ kwa ng'ania ndauma kũu nyũmba thiĩ kwa ng'ania agagĩthiũrũrũka wenda kũmenya ciothe thiĩ kwa heka bwana asiwe sana tondũ ta rĩu nĩwaita mbembe nĩira mbembe gĩthino kĩa hati ikĩhandwo

rekei ndĩmwĩre thĩna ũrĩa mũnene we nĩ wa heta tondũ heta ta rĩu harĩ mũtumia ũmwe aroka ona aroka ona rĩu kwendainĩ ake narĩ kana okire kĩũngano gĩkĩ aroka agokĩra akauma

twĩrute gwĩkaga maũndũ hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire mathaa marĩa magĩrĩire bwana asifiwe sana rĩu angĩ mahitanĩtie maũndũ nginya ciana nĩcio irina nĩ heta tondũ mwana ta rĩu ciana igĩthiĩ thukuru-rĩ wahota kuona kana

Ona nĩ wega hena ndeka ona ona mwana ndareka mwana mahiũ ma nyina aikara ĩ ũrĩkũ kana cukari ũkũrĩrwo no mbembe irakĩgethwo no amwe tũtikũrĩtie ciaheka tiko no cia nyina ciaraganĩte nja amwe tũtikũrĩtie ĩ no rĩu rĩ tũkĩrĩ okuo atĩrĩrĩ thĩna ũrĩ haha rũgongo ĩ nĩ mwanake ũrĩ ho